Wel, wnaethon ni cyd-weithio, dweud y gwir, ond Paul nawr sy'n siarad, a fi sy 'di sgrifennu'r caneuon a'r sgript a phob dim, ond wnaethon ni cyd-weithio gyda'r syniad gwreiddiol i roi sioe yn yr ysgolion. Yym, diolch. Ers faint 'dych chi'n perfformio? Perfformio ar y sioe yma ryw deng mlynedd, ond ond perfformio wrth canu a gwaith teledu a rhadio ers cwarter canrif a siwr o fod yn agosach at 20 mlynedd ers i ni cychwyn canu. Wow, mae hynna'n lot o flynyddoedd. Ydy, mae fe'n.
Mae bach o surprise iddo fi. Um, sut aru chi gyfarfod, Felyn? Wel, Wel, ni'n brodyr, felly wrth gwrs bydden ni'n cael ei godi, cael ei magu da'n gilydd yn dyfe. So ni yn brodyr go iawn. Timod, mae ambell un, maen nhw'n defnyddio'r gair brodyr, a felly 'dyn nhw ddim yn perthyn, ond ni yn brodyr go iawn. Yym, be dych chi'n feddwl o'r gogledd yn fama? O! Gan eich bod yn dod o, yn wreiddiol o'r de. Ie, o'r de.
Ni, ni'n hapus iawn â'r gogledd. Hoff iawn o'r o'r mynyddoedd a pob dim, ie, a'r bobl sy'n byw 'ma, a ni'n dechre deall yr acen, achos chi siŵr o fod wedi sylwi bod acen ni fel hwntws, ife, yndyfe, chi'n galw ni fe, a acen chi fel gogs, ie, yn rhywfaint yn wahanol. Yndi, yym, beth yw eich diddordebau? O, hoffi ware golff a rygbi Yym, cerdded rhywfaint. Garddio. Garddio. Ie.
Fenywyd DIY o gwmpas y tŷ, t'mo', neu neu jobs o gwmpas y t- y tŷ. Tŷ. Ie, a ie, 'na fe. Yym, ma' gyda chi lot o ddiddordebe felly. O's. Yym, ydych chi'n dal i berfformio fel y gro- brodyr Gregory?
Wel, Wrth ddweud beth yw e'n ti'od cer nôl nawr ryw o yym wyth mlynedd dwi'n meddwl ne' rwbeth yn debyg o'n i'n teithio o gwmpas t'wo' neud cyngherddau fel y Brodyr Gregory a gyda band a neud y theatre a neuaddau yn y gogledd a'r de ag yy y ll- yn Lloegr hefyd Ond ma raid dweud oedd ar bod ni di cychwyn neud y sioea yma, dim ond sioea yn ysgolion, sioea i blant bydden ni'n neud nawr. Yym beth yw ei- beth ydych chi'n hoffi fwyaf, rygbi ta pêl-droed oed? O!
Rygbi! Pob tro! Come on the Scarlets! Rygbi yn bendant, rygbi yn bendant, ie. Yym ma' ma' hynna Mae Direoedd De fel arfer yn tueddu i ffafrio rygbi dros bêl-droed. Ie, a ti'n gweld bod fwy yn y gogledd yn ffafrio pêl-droed? Mae 'na fwy yn y gogledd yn ffafrio pêl-droed. So pwy ti'n... wyt ti'n Lerpwl neu Man U? Lerpwl dwi'n gefnogi. A beth am Cameron sy'n sefyll fan'na? Arsenal.
Arsenal?
Llundain? Y Gunners? Waw, o'n i'n disgwyl ti wedi Everton neu Lerpwl neu Man U. Arsenal, da iawn ti. Ie, a wedyn dwi'n... Dwi'n dilyn rygbi, yn eitha diddorol a wedyn dwi'n cefnogi Scarlets fel rhanbarth. Da iawn ti.
Chi'n, ti'n, ti'n chwarae, ydych chi'n chwarae rygbi neu pêl-droed, neu'r ddau? Yym, dwi'n chwarae pêl-droed a dwi weithie- dwi'n chwarae rygbi tag efo'r ysgol. Ocê. Ond dwi'm yn chwarae rygbi glwb a Cameron, wyt ti'n chwarae rygbi i glwb wyt?

Dwi'n edrych ar lot fawr o teledu. Wyt ti? Gormod falle ife? Gormod falle ac dwi'n dueddol o sbio Top Gear neu rhaglenni chwaraeon. Ww Top Gear, Top Gear. Be be sy'n mynd i ddigwydd nawr e Jeremy Clarkson byti ww be sy'n mynd i ddigwydd manna de? Dwi dwi'm yn siŵr

Mae rhaid i ni weud de, ond ni'n hoff iawn o'r gogledd. Ydyn. Yym, beth sydd gennych ar ôl y sioe yma? Ni'n mynd yn syth nawr i Blaenau Ffestiniog i wneud y sioe unwaith eto yn ysgol yn Blaenau Ffestiniog. Ffestiniog. S- sut dach chi'n hoffi ymlacio? Ww.
Wel, gwylio teledu. Yym, eto golff, ymlacio, dibynnu os mae'r bêl yn mynd syth lawr y canol y fairway. Os ni yn y cod, mae'n rhywbeth wahanol wedyn, dwi fe? Mae'n anodd ymlacio wedyn. Dwi'n eithaf grac.
Dwi'n dilyn golff o gwbl. Wyt ti ddim, wyt ti?
Na. Ti, Cameron, ti wedi trial e? Do, mae'n boring. Do, ti'n gweld yn boring.
Oce, okay, digon teg. Ti'n gweld yn boring hefyd. Oce, okay, digon teg. um, be sydd, sydd yn eich gwylltio? Gwylltio?
Baw cwn. Baw cwn ar y ffordd a neb yn clynhau e. Mae hwnna'n gwylltio fi. Gall sage priomed yna bach yn ôl de. Yeah. Oedd pryd ydych chi'n dod drwy Parc Millennium o'n Pendrin, ydych chi'n mynd fyny rhyw lwybr bach. Yeah. A mae'n ll- a Llwyth o mae 'na lo- mae 'na bwse. lwyth o bawb ci yna a O, nes ie. nes i feiddio efo sgidia unwaith de. Wnest ti sefyll arno fe? Ych O, a mae'n fi. drewi yndyw e, mae'n O, ofnadw. mae'n ofnadw.
Ond weda i beth arall sy'n neud fi'n grac. Wella bo chi 'di sylwi hyn. Chi 'di sylwi y tapi yma? Nag 'ych chi'n troi nhw, ond chi'n gwasgu nhw lawr, a wedyn O, ie. mae rywfaint o dŵr yn dod allan o'r tap a chi'n barod i golchi dwylo y sudden rate

Mam a Dad. Mam a Dad. Mam a Dad. Ie, mae rhaid i ni ddweud Mam a Dad. Ie. Ond cerddorol, sa ni'n gweud Simon a Garfunkel. Chri, chi ry ifanc, byddech chi ddim yn gyfarfod â Simon a Garfunkel a'r Everly Brothers, yym, a'r Beatles, ch'mod, hoffi gwrando i'r caneuon nhw a, O'n nhw'n eithriadol o dda. Yym, diolch yn fawr am y cyfweliad a'r sioe a dwi'n siŵr fod pawb wedi mwynhau. Wel, diolch i chi, diolch Rhys a diolch Cameron. Tan tro nesa, hwyl fawr! Hwyl fawr! Hwyl fawr!
Hwyl fawr!